کیونکہ بہت ہی خطرناک اے وقوع اے چیک ڈیدے پے وے نا انہاں دی مہربانی ہے کہ ایٹ آ ویندے رہنے ہیں ریکویسٹ ہے انہاں دے کو ڈھیر ساری ایویں کہ اللہ پاک اس بندے دے بھی خیر کرے جنہیں جڑے بچارے دا صافا اس کی والا بھائی لتھا کھڑے ہیں اور ڈیدہ پہ عوام کھڑ دی ویندی ہے موسم اتو سوان اللہ معاف کرے تو بندی جا ہے زنانیاں بھی آئیاں

ویلکم بیک سنگت کو شام دید اپنے نیو ادر ویلاگ سریکی دے پکا سویرے سویرے چلائی کھڑے ہیں والالا بارشاں پائیں ماشاءاللہ بڑے زور دیاں اللہ پاک رحمت کرے اپنے حبیب دے صدقے خیر خریت دی ہوئے کیونکہ جی میں کہ تانوں پتہ ہے کہ گندم دا سیزن اسٹارٹ ہے تے گندم دے سیزن ہے بارش آویں دا بڑا نقصان تے مسئلہ پیش آویں دا رہندے اللہ پاک اپنے حفاظت کرے اور اپنی رحمتہ فرماوے تے میں ماشاءاللہ گھر کھڑا ہمیں تے ویلاگ کر کے دے تو شروع خوبصورت جے نیوے قطر ولاگ برینڈ ولاگ اور سرائیکی کلچر دا پاک ویلیج لائف دے سرائیکی آواز تے میں آہدا تاکوں مزہ نہ آوے ولاگ دا تے وت گالھ کرے اللہ پاروں خیر راسو نال نال ویڈیو سکپ نی کرنی تے پکھا تے میں سلو کر تے رب بارش پئی ہے سنگت بڑے زور دی بارش پئی میں آہدا کیا تن دساں لیکن چل کے تانوں جو وی کلچر کار دے ماحول ہن ساڈے کلچر دے تن دکھیسوں اور تساں انجوائے کرنے اور تساں دسنا ہے کہ تہاڈے کول بارش کیسی پئی لوگ سوشل میڈیا تے ڈیدھے تے پائن نی ناواں پے اولے پین بڑے موٹے موٹے لیکن اللہ پاک رحمتاں کرے ساڈے کول اولے تیں اناواں تاں نی پیا لیکن بھارچ جیڑھی پئی ہے نا اوئے ہوئے توبہ استغفار اللہ لیکن چلو اللہ بہتری کرے سی اللہ پاک اپنے جو وی ہونن اللہ پاک سارے سبب کیتے رحمتاں فرماوے اور کرم فرماوے اپنے سونے دے صدقے لیکن سنگت گھر کھڑے ہیں گھروں چل دے ہیں باہر چل کے تو وزٹ بھی کروے سو ماحول بھی دکھے سو پیارا پیارا اور خوبصورت جیاں عورتوں کو امید ہے کہ ساڑا ولاگ آج دا امید ہے کہ پسند ہی آسی اوکے تے باقی راونا نال آنے ویڈیو سکپ نہ کرو کہ میں تیز کر چھوڑے دوبارہ تے باقی چلدے ہیں باہر چل کے تانوں وزٹ وی کرویسی تہاڈا بھرا اپنا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے والا اور تساں راونا وی تے نال آنے ویڈیو سکپ وی نی کرنی بادل دھپ سورج چڑھدے نکلدے کھڑن زوراں شوراں تے تے باقی اللہ پاک رحم کرے ڈھیر سارا کیوں بار بار آدا پیاں کیونکہ رات بارش بڑی تیز پئی ہے اللہ اکبر۔

ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے سورے میرے سر تے آیا ہے چیک کرو بارہ وجدی پئی ہے تے بادلاں دا ہر سائڈ تے بسیرا ہے بسیرا ہے کتنے کالے سیاہ بادل آئے نے میرا یار بلال ہے بلالیا ہاتھ کھڑا کرے یہ کر بائے بائے کر کر بائے بائے مارو سیل چاگی نے سیرے چے تے باقی سنگت آپ چل دے پیسے باہر اے بائے بائے نکلے دا مکالا ملے کھڑا اڈاوے کھڑا پتنگ اڈے نہ کھڑے تے باقی بادلاں دا ویو چیک کرو کیسا ویو آندا پے ہائے جی میں مری اے چوندے ہائے ہائے اللہ تو رحم کر ساڑے ملک تے اور ساڑے تے

شکریہ ابو جی چلو بھائی اوکے ویور بادلوں کا ویو چیک کر کے دینا ماشاء اللہ مجھے بھی میں بھی اصل سارے آ گئے بلاگ دے ویچ پیارے جے نال نال سنگت دے ساتھ دے نال نال تے باقی تو سر اصل نال نال ویڈیو سکیپ نہیں کرنا بادلوں کا ویو چیک کر لو بس

اے تلے نہ میڈے ترے اے محلے دے میڈے ترے بال کھڑن تھے تے ہک اتے چڑھ گئے او وی محلے دا بال ہے اون اتلے بال نے کڈھن مندے تلے والے بالاں کو مندے کڈھ گئے تے اتے چڑھ گئے تے او ہن نہ اتے ان تلے والے کھڑن تھے تلے والے کھڑن تے کو پکڑن نے اتے والے اتے والا اتے گیا کڑے چڑھ گئے انہیں تلے لین دے کھڑن تے انہیں سنائے اسی خود ملے دے بدماش ہاں ساڑھے ملے جا کے دوسرے بدماشیں کرن اینو کہہ دو کہ اسی ملے دے خود بدماش رہاں گے ساڑھے ملے کوئی بدماشی نہ کرے آ کے کہہ دے ہوئے

اور ایویں پیاریاں پیاریاں سرائیکی کلچر دے چھوٹے چھوٹے ننے منے بال ساڑے چینل دے تاکو ڈیکھن کو مل سن رہن دے اوکے تے باقی موسم جیویں تاکو ڈیکھسن دے پیسے موسم ساڑا ہوئے پیارا جے بنا ہوا تے بادلاں دے نظارے خوبصورت جے ویو ہے تے سبحان اللہ اللہ پاک دے رحمت ہیں تے باقی رحمت حق دیاں تھیمن زیادیاں نہ تھیمن کیونکہ گندم دا سیزن سٹارٹ ہے سنگت اوکے تے باقی رہا سو نالن ویڈیو سکیپ نہ کرے سو ساری سنگت بھائی آ گئی ہے محلے دے اسی بدماش ہاں نا محلے دے بھی پر اسی بدماش ہاں تے باقی ساڑھے محلے جو چونچا نہ کرے ہاں ساڑھے محلے جو چونچا نہ کرے نہیں تا اسی نہ تا گا اگا کیا کرے سو ملا خیر آباد اوکے لاؤ بیور تے راونا نال نالے مابتا مڈامنی سیریس نگلنا آسا ویسے پیار محبت کریں دے بیٹھے آسے تے ایمیں ایمیں شکر ملا لے بیٹھے بلکو یاسی گال کیا نہیں لابیو ٹو ہو گیا سنگت ریسکیو کو ویور کال کیتیاں نے جڑا اے ساڈے نال ہم حادثہ تھی ہے اے اے آلا بندے دا یعنی کہ صافا موٹر سائیکل دے ویل اچ آ گئے ون ون ٹو ٹو کو کال کیتی نے تے جناب علی تقریباً پندرہ منٹ بعد وہ حاضر ہو گئے نے چلو اے وی انہاں دی مہربانی کہ ساڈے کو سہولیات اے موجود ہے کہ پندرہ ویہہ منٹ اچ آ ویندن ریسکیو ادارہ انہاں دی مہربانی اے شکریہ اے کیونکہ بہت ہی خطرناک اے وقوع اے چیک ڈیدے پئے وینا انہاں دی مہربانی اے کہ ایٹ آ ویندے رہنن ریکویسٹ اے انہاں دے اگوں ڈھیر ساری ایویں کتھائیں کوئی کہ مسئلہ مسائل تھی ویندا راوے تاں انہاں دی سلوٹ پیش کرے نے انہاں کو اساں تے ٹائم نال پہنچے کرن اے چیک کرو۔ ریسکیو ادارہ آ گئے اللہ پر خیر کرے سی رحمتہ کرے سی اللہ پاک اس بندے دے بھی خیر کرے جنہیں جڑے بچارے دا صافہ گلے دے بیچو آئی او ویل چھے ویل دے بیچ آ گئے اللہ معاف کرے تو بندی جائے خیریت ہوئے دے خیر ہی ہوئے ان دی جو بھی ہے نا ان دے گلے دے بیچ یعنی کہ نشان وغیرہ دا نارمل ہے نا تے باقی اودوں چہاڑ وغیرہ چیک وغیرہ کریسن ویکھو اگاں دسیسن اگے میں دیکھنا صافا ہے موٹر سائیکل دے ویل ہے یہ تھوڑا کوئی ملے گئے ہاں ریسکیو والا بھائی لتھا کھڑے ہیں

زنانیاں وی آئیاں ودیاں ہن کیا آکھے بندہ انہاں مئیاں نوں۔ ریسکیو آلیاں بھائیاں نے مہربانی ہے انہاں اپنا کام کر کے تے انہاں نوں واپسی بندہ سیٹ ہو گیا تے بندہ اپنے گیا گھراں نوں۔ تے باقی ریسکیو آلے بھائی وی اپنڑے گھراں نو ویندے پن۔ اللہ پاک یارا بس رحم کر اے چیک کرو ریسکیو ادارے نے اپنڑا کم کر چھوڑے ماشاءاللہ اوکے تے وی آئی پی تے ریسکیو ادارہ گیا اپنڑے گھراں نو تے باقی او بھائی وی بہتر ہو گیا انہوں وی اپنڑے گھراں نو پہنچا چھوڑے نے چلو اللہ پاک تندرستیاں دے وے صحت دی بادشاہیاں دے وے اپنڑے اپنڑے نویں ولاگ دی طرف واپسی آنے اوکے۔

تے او وی جیڑھا او بھائی دا گلے آلا صافے آلا مسئلہ بن گئے دے ول تھوڑا اپسیٹ تھی گئے سے لیکن چلو اللہ پاک اگوں تندرستی دے صحت دی بخشے رہے اوندے چوں نکلے سے واپسی آ پہنچے سے اپنے ولاگ دی طرف ساڈے ویلیج تے خوبصورتی تے خوبصورت تے نال انجوائمنٹ دا ولاگ تے باقی اپنا پیار لیسو مفتر لیسو کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تے دیسو معذرت دلو براگو بندہ ویندا پہ روک تے سنن پے گئے بے کیا دا بھائی میں ملانگا میں کیا آکھ سکدا میں کچھ نہیں آکھ سکدا میں اپنے پیارے جے ویوراں کو صرف ولاگ دے بارے سنویندا رہنا اوکے تے سنگت باقی پیار ڈیکھے سو اپنا لائک سبسکرائب فالو شیئر کرے سو فیس بک پیج تے بھی ماتا ڈے سو تے غلطی کوتاہی کو ڈے سو معذرت اور زندگی رہی تے مل سو والک نویں ولاگ نال اللہ حافظ